Helo i'r gymuned ddysgu broffesiynol digidol ac unrhyw un arall sy'n gwylio'r fideo. Fideo cloi i hwn um, ar godau QR. Uh, fel cymuned, ni'n gobeithio defnyddio mwy o godau QR, neu o leiau i weld beth yw potensial nhw'n addysg. Beth ni'n trial dod o hyd i'w lle sy'n creu codau QR yn ein rhwydd, ond sydd hefyd yn galluogi ni i dracio um, unrhyw godau ni'n creu a pa mor boblogaidd i nhw. Felly, os ewch chi i Bitly, iawn, fe fydd angen i chi gofrestru a cael cyfrinair ac ati. Um, beth dwi'n moyn wedyn yw, ble bynnag mae'r cod yn mynd i fynd â fi i, so, na'r gymuned, uh, blog y gymuned fel enghraifft, dwi'n copio hwn ar y top, iawn, so naill ai right click copy neu um, control C. Dwi'n mynd nôl i Bitly wedyn ac yn glido fe i mewn fyna. A'n syth beth mae'n creu yw um, shortened URL, iawn, un sy'n fyrrach na, na'r un hir oedd na. So dychmygwch ta hwn oedd yr un YouTube neu beth bynnag. Um, beth ti'n moyn wneud wedyn? Chi'n gallu rhannu fe yn syth i rhywbeth fel Twitter os ych chi'n moyn, um, neu ble bynnag ych chi'n moyn i fe fynd i. Uh, chi'n gallu rhannu fe ar Facebook hefyd. Ond beth dwi am wneud yw wedi fi greu e, mae'r trwy'r broses to, jyst i ddangos, fe welwch chi fan hyn, view stats, Dwi am fynd fyna, a yn y man hwn dwi'n cael y cod QR. Chi'n gweld e fan hyn? Cliciau fyna, a dyma fe. Felly os ai i copy image, ia, drwy clicio ar y dde, mynd i, er enghraifft, dogfen Word fi, ble mae uh, taflen waith i'r disgyblion neu beth bynnag, a gludo fe i mewn, a gyda bach o lwc, fe fydd yna. Felly dyma fe, reit, yn lli symud e rownd fel dwi'n, fel dwi'n dymuno, a beth bynnag. Felly, dyna fel ei gael e fan'na. Beth fydd yn digwydd wedyn yw bob tro mae rhywun yn sganio eich cod chi, yy, mewn theori, bydd e'n gweud fan hyn sawl clic um, sydd wedi dod o fan'na, so sawl person sydd wedi sganio eich cod chi a mynd i'r uh, lle iawn. Dyna'r bwriad, dwi'n gobeithio bydd e'n gweithio. Um, os ddefnyddiwn ni Bitly, gobeithio allwn ni gael um, syniad o faint o ddefnydd sydd i'r codau QR. Cofiwch un peth, os ych chi'n defnyddio cod QR, Mae rhyw fath o yym wow factor yn byty fe achos chi'n disgwyl mynd i rywle wow yym felly triwch osgoi mynd â fe i rywle diflas os yn bosib yym ewch â fe i fideo neu delwedd falle sy'n rhoi roi sioc i bobl neu beth bynnag. Yy, I chi sy'n ystyried defnyddio fe gyda ll- rhywbeth llafar, dwi wedi dod o hyd i rhywbeth o'r enw Vocaroo neu Voseroo um, os ai i fe, bych chi'n gallu gwneud fan hyn i recordio llais, Be chi'n gallu gwneud wedyn yw i cysylltu'r llais 'na gyda um, y QR cod. Ond yn yr un modd, dwi'n defnyddio rhywbeth o'r enw SoundCloud, a dwi'n hapus iawn gyda fel mae SoundCloud yn gweithio. Um, dwi'n gallu lanlwytho o'r iPad yn rhwydd, a dwi'n cael URL, um, so dwi'n gallu cael uh, QR cod i fynd i fe, neu roi e mewn i wefan neu beth bynnag. Um, so er enghraifft, yn ymwlog um, deiar wedyn ni i flwyddyn 7, Be sydd mewn fan hyn yw um, y darnau SoundCloud na mae rhieni'n gallu clicio ar, reit? Ond gallech chi hefyd creu QR code i'r man yna. Rwy'n chi ystyried felly, ond ar hyn o bryd, peidiwch a recordio lleisiau plant, uh, gan dyn ni ddim yn siŵr eto ble ni'n sefyll o ran um, diogelwch data ac yn y blaen. Iawn, mae croeso chi'n neud eich hunain a cael QR code yn mynd i lais eich hunain. Oce, okay, pob wyl i chi a uh, rhywch wybod fel mae pethau'n mynd. Diolch!